Kan bahnak te Falam kong ah khan. Pu That Dun kha a biatiling an thlai ahkhan Japan nih maw an rak thlai ah Mirang nih timi kha Makhakha zeitin dah ka van i laklawh le Makhakha ka van fiang deuh loh. Japan man si a thlaitu kha. Pu That Dun hi Mirang ralkap a si. Oh, mm, mm. Subedar, Major Subedar a si i cu lio ahcun atu kan chimhmi hna Falam kan pale pawl zong kha miuk cu an rak si ko nain zeihmanh chimnak nawl an ngei lo. Zeiruang ah ti kha cu ka hngal lo i kha tluk ka chim duhmi cu nihin ral kan tuk lio cuahmah ko ah hin kan i fal lo ahcun Kapkhatlei kha kapkhatlei kan tikah kapkhatlei kha kan duh lo tukmi harnak an ing lai. Mah kha chim ka duh caah a si. Kha CB nih CC hi tei hna seh. Anmah cozah an si lai lo cu, lan ha. Mah lio ah tiah An ti hna lai cu. CC hi cozah chuaknak a si. CB, An duh lomi hna minung ka ti khan an tuah hna laimi kha ka ruat kho lo. Liahlai le lai, aho an sual aho an thiam ti kha um ko seh. Zeidang sualnak ruang si lo i mirang na bawmh ti i va ti ruang i Laifa bak Laimi mit hmuh ah a nung na i thingkung i hrinṭem chih i a mit pahnih khoih i an huam tik paoh i penetin a sawh i a cat lo tuk nu nithum nu ah a thihmi kha na mitthlam khan cuanter law Lai miphun kan i cu thihfah sakmi kan si. Cucun cun kan fa kan nau i lungkhat tein i bawm law cangṭil le remnak tuah law kan ti lengmangmi hi atu lio ṭhamtham ahcun nan mitthlam ah nan cuanter kho lo i biatak te i nan i sikcak tik i nanmah nih nan i ti lai lo nain mi kut i an va pam te lai mi kha ruah khawh a si lo cucaah makha ka chim duhmi si Vat kan pe pek ko sen ca Dr. Boy. Yes, yes. Uh,

Tidip zong an um ve. Mu, Hakha lawng si lo, Fangam lawng si lo, tidip zong kha an rak thlen khawhmi hna an um ve ko. An rak um ve ko i, tidip zong ahcun dutual kam le a hawi le timi pawl hi an rak si. Annih hi Mirang bawi nih a rak hran tuk hna hna. Mah kha a celh lo ahkhan zapan sin ahcun an luh ve tikah thla thum chungah holhlet kha anmah an si lo i Kawlpa a rak si i minung pakul dawhkaw a herh loin thah an rak i huah cuh. Khah! Macucu tuakmanu Anmah kha Japan sinah i fonh hna hlah sehlaw mah kha thah an i huah hnga maw? Anmah le anmah kha an rak i rawi si men lai cu. Mathahdokaw, nikhatkhat ah cun kanmah le kanmah zong hi Ruka authawng i ka chim lioah khan nan thei maw thei lo ding? Taza a ka cuaitu pa zung chung ka chuah tikah keimah taza cuai i a simi pa cu ka hawipa a si kan ka ti kha makha zeicah nangmah cu na phuan hna ahcun nan cu thong kan in thlah lai lo an ti i cu lio thongtlak cu biaceih a um lo i zeitik tiang kan tla lai ti a um lo. Mah caah khan thongtlak a ṭih tik ahcun a kan zuar ko cang cu. Hmacah atu ah ani kan i dawt lo le kan i rem lo ahcun kan duh hna lo lo bak in kanmah le kanmah kan i zuar te lai. Cucaah cun fale remnak khua hi khang ko hna usih, ka nau le remnak khua hi khang ko hna usih law tiah ka chim lengmangmi ka si. Siacun kan pet pah kho ba ko lai. Hi Mirang ralbawi pawl kha ralkap kha nan theih dingah thongkhat le zakua le sawmli kum January thla ah Mirang nih Rangoon kha bomb an rak thlak i mah kha ah khan tawtawng le mei le ṭhavuai le maw le men le kha an vun lak tikah Thongkhat le zakua le sawmlin le kumkhat. December thla ni kul le nili ah Rengkun khuapi cu Mirang nih an chuahtak. An chuahtak i duhsah tein Imphal lei ah an zaam thliahmah. Ri ah March thla, sorry, sorry, March thla ni sarih ah

an thlen. Tikah mah ah khan pakhat te uar awk ngaite a ummi pakhat a um. Mah hi hlan ah hin pungkhat le sawmthum le pumkua hrawng ah hin Mirang nih battalion pahnih an tuah. Mah cu a min ah Kukhin tiah an ti. Kawl zong an i tel lo. Mah lio Karen zong an i tel lo. Kachin zong an i tel lo. Laimi, Hakha le Kualno in Hakha battalion pakhat, Kualno battalion pakhat special in an thim hna i anmah battalion pahnih lawng cu an rak lak hna i Cu hna nih cun vanlawng krawng a umnak Sittuai, Mawle, Myain, Rengkun, Mandalay ti bantuk Michina ti pawl kha mah hna pawl cu an rak hnahter. An hnahter hngami kha ruah tikah Mirang nih zeitindah zumh awk tlak minung kan rak si timi kha mah khan a fianter. Hi Mirang hi zeitluk in dah an fel le an ṭhat i upat awk an tlak kan ti ahcun mah khan duhsah tein an ralkap le minung cu an hun zaampi hna i Chin dun vapi an hei lonh ah khin Laimi pawl kha a duhmi cu nan khua nan ram ah nan tlung kho a duhmi cu kan sinah nan taang kho tiah an ti hna. An ti hna tikah Lai nih a hlutdohmi pawl cu Mirang nih an pekmi na hriamnam kha an i tlikpi i tikhan an khua an i tlunpi. Sinatein ngakcheu cu ah nan thih hna kan thi ve lai tiah an ti i inn phal tiang kha an zulh hna. Cun Mirang nih an hmuh hna tikah, khah, a khon kan in pek na, nan nan nule na par nan nupi le sinah cikhat vat ka mu an ti hna i lahkhah an chuahpiak hna, biachawvai hlam an pek hna. Mirang ralkap hi ṭha tein kan fa kan nau hna hi an tlam hal sual lai. An tlam hal i thil ṭhalo an tuah a si ahcun kan min a chia lai timi hi an phang tuk hi. Tlam hal lo ding le khuasual tuah lo ding te bak in ral i an tlik an zam pah bu zong ah tikhan rian an rak ṭuan. Ziahmah cu atu ahhin zeidah aa sai? Ziahmah cu zeidah a pehtlai nan ka ti lai? Ka fale ma, ka naule ma, ziah Lai ralkap pawl a kum zongin a si lomi a zer le a thlah i ral operation nan kal tikah nan pule nih riah caw vai hlam an in rat hnga lo maw ziah ka sual nan tuah lo mang ziah nan bu min nan chiatter lo mang ziah mah hi upa deuh pawl nih nan thei lo maw ral pakhat mission nan tuah lai ahcun zeidah a di lai zeican dah rau lai zeidah herh lai Tuak lo in maw uihrang bantukin nan thlah hna. Mah nih kan tampi tangka nan dihmi fang hraman a si ahcun nan mit aan chiattermi hna kha a zaam an dawk a si. Mah oi hna luklak ah khan zeicah na duh? Riahcaw vailam an i phorh khawh lo cun cawngnak tangka pe hna u. Mah atu nan tuahsernak ning hi Kawl cozah umtu si Kawl nawl nan i cawm. Cawng hlah u. Lai ralkap hlan lio i Mirang an roh doh hna lio ah ka chim cang khah. An beer he riahcawphaak awk hmanh an ngei lo nain an zote lo i zeitin in dah phung an rak ser ti ahcun Ral nih rawl pekmi cu chim lo an ti kor zong nan hmawm lai lo. Kan tuk hna i kan tei hna hran lo. An ti kor zong nan hmawm lai lo ti dah hor a si. Kannih pek lo i ruru le hranghrang i kan ummi khi ral teinak a si lo. Mah kha Ral va tei mi thilri zong va lak phung a si lo. Ngunhrang a tha tiah phungthluk ah an chiah. Cucaah cun nan u nan nau hna nan miphun kha fawi a simi hna nih An inn pekmi hna le an inn bawmhmi hna kha a tlawm a tam ah i lawm u law hmual ngeite le siamrem tein semsikhah tein hmang u law operation tuah u. Atu ahhin kan hmuh i kan theihmi in kan in ti hna lo dah kaw nan tuah ciami a langmi cung lawnglawng khin kan chim rih. Chim a herh ahcun kan chim te lai i nan i hlahsak lai lo. Cun kan chimmi hi kan in huat hna caah a si lo i kan in dawt hna caah a si. Serem tein Laimi caah maw ral na tuk maw Laimi harnak pek awk le Laimi lungretheihter awkah dah nan i pek? Nan i pekmi hi kan in upat tuk hna. Kan in papektu nak kan in thangṭhat tuk nak nan tuahmi thil kha nanmah nih pei nan lamh chih lengmang cu nan lamh ṭhan lengmang cu mipi nih ṭih awk an um hlah ma tu mipi nih bochan awk an um u nanmah nih hal hau lo in mipi nih an in bochan hna ahcun An ka chungchuak hmanh an i pek hna lai. Na ṭam lai, na hal lai. Khah kaw hna te kan ngaih i khah na tliknak na lengnak ah heh chuveirawh te hi vasat an in ti hna lai. Sinain nan cehkhat ahcun amak man nan sualmi kha fangngam an in a thang lai. Cucaah ka u le ka nau le hna, ka fale hna, Ral nan tukmi, ram le miphun caah nan i pekmi, ahohmanh nih an in thangchiat hna lo, an i lawm dih, an in upat dih hna. Sinatein a phu lomi i nan zohkek tikah cun aan bawmtu hna le aan dawtu hna le aan siaherhmi hna kha ningzak le mitthli tlan nan chiahna kha i hrimhrim hlah u. Kawl nawn cu a cawn in cuang hlah u sih. Kawlrawl cu cawn phu in a um lo ti te kha chimh kan duh hna. Hi ka vun pe ko lai i a ṭha deuhdeuh min ka chim lai. Mah kha i an rak zaam lio ah khan Lai ralkap hi minung zaruk

Tankaw an lak. Hakha Falam an lak. Liamnyu kha Japan nih an tliktak. Thongkhat le zakua le sawmli le kum nga January thla ni hlei thum ni ahhin Liamnyu zong cu an lak. I Lai ralkap vialte cu Ṭhilin ah an i tong dih. Kalaymyo a latu cu anmah mirang an si. Japan nih an chuahtak cang i mah khan an va fuh bia khi a si. Mah tikah Japan ral a thimi kha an tuak tikah hin minung thongkhat hrawng an si ee ti si. Kha ruat hmanh law cu tikah mirang nih Lai Ralkap lawngte kha minṭhatnak an pekmi hna kha vun in chimh hna lai. BGM hi minung palei sarih nih an hmuh. MBE pali nih an hmuh i OBE pakhat nih a hmuh. MC hi pariat nih an hmuh. An dihlak hi fonh tikah minung sawmli in si, sawm thum an si. minung zaruk lak i min thatnak kawhlol i kan chim ahcun mah hi tura le turi ah buai la tein si minung sawmli ni hmuh hi kawl ralkap ah lai ralkap dang bantuk in miraltha he an rak um lo maw an um len A pakhat hmanh nih minṭhatnak pek an duh hna lo. Kawl lawngte an i pe. Mah tikah hin fim, lungtlerh, nyabar ngeih kan hau ve cang hlah kaw. Paul hi kan tei hna lo ahcun atu ah Myanmar hmai nih sawm kum thonghnih le kum pariat constitution ka fehter lai, mah cungah ram ka uk lai, mah tein ka tuah lai a ti. Mah kan duh lo ruangah hriam nan tlai va si kaw, ral nan tu va si kaw, cu an chimh ko na bu le kanmah kha lakah khan an fanau nih kanmah cengkhaili nih power kan lak lai i kan lak dih cangka in kan ral a simi hna hi kan in hrem hna lai, Tiah an chim nan theih ko bu ah zeitindah nan hna ngam khawh ee? Kha kan ruat kan si. Ral thip lai selo nanmah tuk loin khah tukha lo ten ral thip lai selo Kawl nih a kan uk ṭhiamṭhiam i Kawl tang kan um ahcun CBA CCA Kawl nih pakhat hmanh kan tong lai lo. A kan duh lomi kha duhsah duhsaan tuan deuh le hmu deuh khi kan si ko. An ṭih deuhmi hna, an ngam deuh lomi hna hrem le tuk le thah le nan i huah lai i amah nih sit um tha i a ser khawhmi hna paohpaoh kha Laimi duh paoh i a kan hrep lai le lai duh paoh i aa hrem kho hnga dingmi, lai le lai duh paoh i aa hleng kho hnga dingmi, lai le lai a ngaihchiatter kho hnga dingmi minung kha rak va bawi in si te lai cu. Nangmah zong kha bawi na si ahcun mah bantuk lungput a ngeimi na rak si ziar si lai. Makaphinlah, atu kan in hngalh hna lo man ah khan bawi kut tangah kawl kut tangah dai tein kan um lai i kan ni ral tuk lo zong mah ti khan kan i fawl khar lai nan ti si ahcun mah lungput a ngeimi khan nan si i chan nih a ngeih cang cang sau an lu hna lai lo dothlennak timi cu hriamtlaih lawng na si lo fo hi bawitlannak hi a phunphun in a um cuh Hriamtlaih kha cu a rang biakhiam an tlaih ve caah tinak ka si. Dothlennak a phunphun in a um. Na chan chungah 2008 constitution uknak chung in pennak aa thawkmi zei bantuk bawi hmanh an ka doh lai lo hnangam ten ka ṭuan lai timi cu i ruahchan hlah u. Mah kha chimkhan duh hna. Cun mah kha khan an vun dawi hna i zapan cu an tlik thluahmah tikah Chin ralkap kha an vun dawi lengmang hna hi ka chim hna dingmi hi a sau deuh lai caah hei tuanbia cu an nguah kan chim than te lai Hivi ah si uh, Laimi hi lungtlang hlavar kan ngai kan rak ngeih lo nak kong kan chim na le mu Mirang kuttang ahcun makha rual hnangam tein ralṭha tein fel tein rian an rak ṭuan ko na tein kha lio ah khan thlamawng te hna, thatphu te hna, keplo te hna, ṭhento te hna kha captain an rak si cang. Sawmli le kum nga kum ah khan Mehmih ah Bu tinṭan a ummi cu ahcun Ne Win zong kha Japan in a rak kir nain Ne Win te Cho Zaw te kha mehmih training ahcun Bu tinṭan a kai vemi an si ko. Asinain kanmah Lai ralkap chungah hin bawi, Tidim bawi, Hmasater bik i rualban tein ralṭha tein fel tein rian an rak ṭuan ko hna tein a lio ah khan thlamawng te hna, ṭhatphu te hna,

Asinain kanmah Lai ralkap chungah hin bawi, tidin bawi pathum hmasathar bik i

Senior officer training kai ding in England ah an rak kuat i ral a dih Insing ral a dih bak khan Ne Wun kha Kawlram ralbawi ngan bik ah a hun chuah i a tuai i phuah ko cu ruat u Lian Cin Zam Israel theipuai an tuah dih hnuah zatnei an ti. Ral kha an tukter, an tukter, an tukter hna i an apostle cu kha hrang ṭhio kha voi nih kan pu ai chon nih a ka chimh hna kha a thi ding bak a si lo amah bantuk a ke i hma pu cu an tampi cio ko cu ta asinain taka hausa sak nih dan thah timi cu ka chim ngam lo a ka ti ka chim ka hngalh lomi cu ka chim lai lo i cu lio i sibawi te kha karen an si cu lio i kunu te nih khan hrang thio a nun mi bawi a si lai kha bia an kamh mi kha an tlinh lai lo ding kha an hngalh caah ho deu nih dah an thah ti kan hngal lo ee a ti kha hrang thio zong kha pali ko cu Suankhuapau kha second battalion i Chin raltuknak ah second battalion i commanding officer a si. Colonel a si cang. Mah khakha

kai dingah an thahmi hna an si. Mah cucu an i thawh i, Takim kan thum kha va tlaih dingah Sun Khuapau cu an thlah i Sun Khuapau nih ka tlaih lai a ti tikah a cung ah caw zawm tikah caw zaw le Sun Khuapau le kha caw zaw nih khan Takin tan thun kha communist hawikom an si i atu ah khan a caan sau tuk lai tiah ka hngalh ta hi India ram i Gandhi khua ah Aung San te le Mirang bawi hi sawmli le kum nga i biakamnak sa cheuh ral a dai cang lai ti an rak tuah lio ah Anṭhu ne, Newu ne, Cawzaw he an i tel. Mah khakha Cawzaw kha nih Tanṭhun kha a luatter. A luatter tikah a hmuhmi kha Suan Kapa nih a ning tein Ruahrawhrit ah ca a ṭial tikah na cung bawi sual na kawl an ti i an phuah cuh. Cucacun zeitin in dah kawl kut tang nih na hawi cu kan lawh khawh lai? Hawi kan lo kho hrimhrim lai lo. Bawi ngaingai nan kan chuak kho lai ti ruat hlah. Atu tan kan ral tukmi hi lungkhat te kan doh bak hau. Mah kha ti si lo ahcun kan fa kan nau hna a ṭhangcho hnga dingmi mifim mi hna, cathiam mi hna, teirial mi hna vialte hi an lam a pit dih lai. Bui nih ral kan thawh ṭhan lai dingmi hi a fawi te lai ti ruat lo. Atutan hi Kawlram pumpuluk in kan tho i hi tluk caan ṭha hi kan hmu ti lai lo. Mah ca in kan dihlak te kan ṭan lo kan dihlak te i kan ṭan hmanh ahhin kan tei lai ma tei lo maw? Ruah a hau. Kan va sungh hmanh ahkhin sung ṭi usih kan dihlak tein. A miak hlei um hlah usih. Kan tei ah lunglawm tein kan dihlak tein cohlang usih.

Chunha tein kan thawhṭhannak hnga ding ah khan hriamtlaih cun kan tho kho lai lo i zeiti lei khin dah a har ngaingai lai. Kan cawl cang zongah a har ngaingai lai. Mah caah atu kan chim tikah hin tidim pa a fah zongah Hakha pa fah a si. Falam ka a zawt cungah Fa ka pa a zaw a fak ve. Fa ka pa a zawt cungah matu pa a zaw ve. Thantla ka a zawt cungah mindat pa a zaw ve. Tikhin ruat nau sih. Zeidah nan i cuh timi hi kan cuanh khawh dih ko. Kan chim duh rih lo. Caah atu ahhin hi remnak ca ding ahhin a bu in nan kan fa kan nau le kan saza te le nan tho cio. A lang pahla tin tlang au in a dai hna dingmi si lo. Zeidah an i rem, remnak ca dingah zeidah a dawnkhantu si timi kha kawl u. Keimah ka hmuhning ahcun ka chimchung ko lai. CC lei nih CB nih zakhain nan sawm hna ruangah ee tiah an ti. Aw, ziah kanmah he kan ṭi loin zoh a dawh ngai ti u. Sinatein mah kha CC ka nam ne ruang ah a si lo, CB ka ṭanh hlei ruang zong a si lo. Thil a umtuning le a hmaan ning te kan chim si ahcun CC sinah dawng Mindat nih bawmh an rak in halnak kha nan pekmi hna kha ka hngal lo i bawm khat te nan rak pek hna. Chiah kanmah tein hriam kan caw lai tiah an ti tikah Kachin ah an kal nan kham na Karen ah an kal nan kham na a dok morot ah America nih Ohio i a ummi thum kipa America nih ummi Mindat nih an chawnh hna i cu dih hnu ah Zakhai nga hei chawnhpiak hna i an hriamnam a chia deuh pawl kha Mindat an pek hna philh hlah u kan chim lomi a tampi rih. Mah kha cu thuh awk a ṭha lomi a langmi ka chimmi a si. Cucaah duhlonak vekvek a si cang bu cun sik level in nan i thawh ahcun a law dawt dammi pa nih hriamnam a hmuh ahcun a hmuhmi hriamnam a char colh. Lungtum a hmuh ah lungtum a char colh lai. Zeicah? Nangmah kut i sifah lai cu a duh lai lo cu. Nangmah zong kha pakhat pa nih in vel hmanh seh, a ka tei lai ti na theih si ahcun an tei lo nakhnga ding in na cawl khawh chungin zeidah na lak lai? Na ruah lomi pi hriamnam a hmang kho lai. Ti kha na kal caah remnak dah ti lo nih Zaang khawn in kan i uk lai i kan i tleng lai i kan lam kan i phit lai i nan ti si ahcun nan palh cikcek lai. Remnak khua i khang u. Hei, hleikhahtiah a tu kha CC lei lawng kha ka chim i CB lei kong kha a tampi chim awk um rih. Kha ka uk tik cu van chim ta ko lawlaw in si.

Zing cung nan timi cungah ka lung a tling lo. Korkha a si e, cucu si e, khakha si e nan ti. Ling cung a pa cu Kio Hlun si. Kio Hlun a pu zong ka hngalh. A pu Chin zong ka hngalh. Khoika zawn ah dah Khenglawt an si? Hakha Khenglawt Zokhua ah khan an in si. Tukano kor kha sinak nan theih theih huaha lo in ti hlah u. Thil pakhat kor kha zong va si ko hmanhsehlaw kannih Hakha cu kan phung ah Kawlpa si zongah, Mirangpa si zongah, Kalapa si zongah nan phung le nan hram kaa hrawm lai i nanmah sinah chiat ah ṭhat ah nanmah he kan hung ṭi lai a timi paohpaoh cu Punhlawmnak nawl an ngei i kha bantuk mi kha arcawhlawm kan ti hna i kanmah kan hmuhtin kan chotin tein tinvo an ngei ve. Falam bantukin kanmah Falam cu kanmah Falam hrimhrim nih kan uk lai ee tiah nan ti. kanmah te nih kan uk awk si ee nan ti kan nih kan i thlau tuk Falam i ummi lungpi pawl vialte Falam a sit nan um ṭung lo ziah Falam sin nan in benh Falam i Matubuk i ummi vialte kan unau pawl Falam sin nan um ah zei niak dah nan hmuh lai Khualmo pawl zeicah an chuak? Mah bantuk lungput nan ngeih ahcun ngaw zong in chuak lai, zahrau zong in chuak lai. Tikhin nan chuak nan chuak lai Falam ka zit da taang te lai. Zahrau zahrau aan timi hna kha Falam ai nan awh kho lai maw? Asiah, atu hi ram va ṭha sehlaw Falam khua ah khin nannih cu kha election ah Falam pawl Falam pawl chuak law nan ti karlak ah kannih pawl cu Hah! Kan tu kan fa, Falam nu a ṭhimi, Falam part, a vami, Hakha nu ṭhimi, Hakha pa ṭhimi, a dang vialte kha nannih Falam nan si lo khe, nan ti co awk lo khe kan ti lai. Kan au ve lai hi. Ziah, kanmah Falam nih Falam cu kan uk lai nan timi cu nan milu kha vun tuak hmanh u law atu hmanh ah men nan sumh cang ṭung. Nan uk khawh ṭung lai lo, ral hmanh an thawh peng lai. Nan ruahnak a bi tuk. Kan i Haka cu si lo. Falam pa zong Haka ram ah Laimi caah ruahnak ṭha a fimmi si ahcun ra seh, bawi ṭuan seh kan duh. Tit- Mindat pa zong ra ko seh. Kan kham lai lo, kan pu kan pa chan in an kham bal hna lo. Kan pu kan pa thlacamnak ah ka tu ka fa dawlaw Kan i pem phasak hlai daw law, puntan hna law, karhter hna law, thawnter hna law tiah Pathian hngalhla nih thla a cammi an si. Nihin tiang ah hin aa lawk bikmi cu tlangau an si zongah atu i kan fale uh, vaurawng an si zongah, mintlang an si zongah Pathian chim lo hi. Falam kan unau pawl Khrihfa kan si nan ti nan bachia chim ning hin tuak manh u. Kei zong bachia ka chim nan thei lai lo. Ka chim ah a hmaanmi evident ummi ka chim ko lai. Mah cah cun kan lungput hi ṭhum hna u sih. Falam pawl zong hna kha ra u. Mifim nan um si ahcun pine zong ah kan hruai u, me kan in pek hna lai. Cun atu ah hin iram ulaw iram ulaw tiah nan au lengmang kan i lawm, caan nan pek. Kha ruat law Hakha ah American ah CBC USA kan derh i Falam pawl kan rak in sawmnak kha nan duh lo cu. Biaknak hmanh ah nan i fonh duh lo ahcun zeitin in dah hriam a tlaimi minung nih an i fonh duh lai? Nanmah ta nan i fonh hmasa, vuikhat te nan i fonh lo ah ziah rian nan kan ṭuanpi lo? Atu cu raltuk lio a va si hmanh ah khah Falam remnak ca ding ah Laimi kan si hi i bawm hna usih. Falam zong Lai khua, Hakha zong Lai khua, Thlantlang zong Lai khua, Mindat zong Lai khua, Matupi zong Lai khua, Tidim zong Lai khua kan ti lai i ta kan dihlak tein kan i bawmh lai. Thlantlang remnak ca ding zong ah kan dihlak tein tha kan ṭanṭi lai. Thlantlang nih kanmah Thlantlang lawng nih kanmah Thlantlang cu kan uk lai tiah nihin ni tiang au ka thei lo. Falam lawnglawng nih kan Falam cu kanmah Falam lawnglawng nih kan uk lai nan timi cu thil phun thum in a kan ṭhentu a um. regional area pengtlang nih geographical i an ṭhen sawhsawhmi nih zeitindah Laimi thisa kan i tlaihnak ṭhenter nan tim? Tim hlah u. Pengtlang sawsawh tiva le tlang le nih kan i dawtnak Laimi kan sinak kan ṭhen hlah seh. Kan holh ah kan ruang i holh ngo, holh le Falam holh le Hakhawl le ti holh ah kan ruang ah thinlung kan ṭhen hlah u. Kan holh aa khahnak ding ah kan tuahpi nga tu ca bia pakhat te, biafang pakhat te nih sullam tampi a ngei. Nikhatkhat ahcun Lai dictionary kan tuah lai, Hakha holh zong an kan ṭial lai, Falam holh zong kan ṭial lai, Tidim holh zong kan ṭial lai, Matu holh zong kan ṭial lai, Mindat holh zong kan ṭial lai. Kan fa kan nau nih an duh bikmi biafang kha an hman lai. An hngalh lo ah dictionary an zoh lai. Cucun pei kan nget lai i holh cu a chuah lai cu. keimah thengtheng nih keimah holh thengtheng ah kanmah kan ramri thengtheng ah kanmah khua cu kanmah nih ka tuk lai ah geography a ṭhenmi nih mithin lo ṭhenter hlah u vaya peter thawng nih a chimmi kha kan duh ngaite Cucaah Falam kan u kan nau hna, ṭhencheunak a kawlmi hna kha ṭan tuk hlah u. Kha U Lian Luai nih kan hnule a bia chim ka duh ngaite. Zeiruangah ka ruat lo cu U Lian Luai interview an tuahnak Falam interview an tuahnak kha ngai u law kaa va nar a si lio ah thil a tuahmi kha ngai hmanh u atu zong rih lai. Laitlang ca, khoika ca hmanh ah ṭhatnak a tuahmi pakhat hmanh a chim lo i Falam ca i a tuahmi lawngte a chim tikah Sinain Hakha nih tiah Pu Lian Luai mah din na um kan ti maw? Kan vol lo, kan pam lo. Elaw kan hei ti ko cuh. Kan hngal lo maw kan hngalh ko cuh. Dawt kan duh cuh. Rem kan duh cuh. Kha no than kap nih kan hnulei ah bia chim i caah tialmi 2003 i Maw Falam ti i a tial i page sawm thumnak number pahnihnak kong i a tialmi ka duh tuknak kong ka chim ka tikhan Kan ṭhatnak le upatnak hi i zuam hna usih. Kan chiatnak lawngte kan i thliar lengmang ko ahcun kan i huat hlei lo ah, kan fale kan naak an i huat hlei lo ah mah caah Falam kan u kan nau pawl kan nih cu mifim kan tam nan ti ka lawm. Zeicah? Hmuhnak hrimhrim cu kan duh deuh. Mifim nan tam i cathiam nan tam i khuaruat kho nan tam ahcun mifim le khuaruat kho le cathiam mi nih ral man kawl maw dawt dah rem dah an kawl cahcun atu ah kan Peter thawng hmung siseh Pu No Than Khap siseh, Pu Lian Lun siseh, an chimmi kha an lungtak te si lai tiah ka ruah. An bia zong kha let ti hna la seh law, Falam nan fa nan nau le kha mah bantuk lungput kha cawnpiak hna u. Annih he kan fa le kan nau hi remnak le dawtnak le biachim lo ding hi kan si khawh chung kan cawnpiak hna. Nikhatkhat cu kan i rem te ko lai timi hi ruahchannak kan ngei cio. Cucaah cun ka bia ka dongter lai. Tuzan i tuanbia kan chimhmi hna kha Lai ralkap an hruh lioah hmanh ah zeitluk in dah an i dawt i zeitluk in dah an i ser i zeitluk in dah an tanṭi ruat hna u sih. Falam zong bawm hna u, Hakha zong bawm hna u, Tidim zong bawm hna u, aa kip khan nan pumh khawhnak chung cio in bawm hna u, rem lonak le biachia le biakha le ṭhatlonak chim hlah u. Cu dih hnuah kan ramleng khi atu khi democracy chuak seh law kan ramri khi zeiti dah a si lai? A hmun lai maw? A kau lai maw? Kannih kan i ruahchanmi cu a kau deuh lai tiah kan ruahchan. Mah a kau deuh dingmi a si khomi kha kan i rem lawnglawng ah

Cu dih hnu ah a dang nih ka relmi le midang nih an chimmi tete ka si i tuzaan kha keimah santlaih lo ruangah khua kan mit deuh caah ka bia tlamtling lo bupi in ka ngol ko lai. Nan dihlak cungah ka lawm. Pathian nih ruahnak ṭha thinlung kha dawtnak remnak nan ngeih khawh nakhnga ding ah khua kan chuak ko seh tiin ka bia ka donghter. Ka lawm tuk.